Mangwanani yakanaka vana vaMwari. Ya, chonakidza kutaura nacho ichi. Toda kutenda Mwari panguva yemangwanani ano. Chinhu chinonyanya kundifadza kusangana kwangu ini newe. Inyasha kusangana mukati meupenyu. Ini kuberekwa kwangu ndakaberekerwa kuMasvingo. ndokwandakakurira ndokwandairarama ndiri basa rikanditakura kubva kumasvingo kunondikanda kumuzarabani kwandaisaziva kwaindinetsa mazuva ekutanga kuti zuva rinobvepi rinoindepi ndaisahwisisa kumba ndekupi zvaindinetsa saka hachisi chinhu chiri nyore kuri munhu wekumasvingo usangane naye kuno iwe uri wekuguruve inyasha dzamwari chinonyanya kundifadza ndechekuti tasangana mukati meshoko ramwari mwari ngaatitire zvakanaka kana kuine chinhu chatinofanira kuda nekudisisa ishoko ramwari kurarama tiri mushoko ramwari kurarama tiri muinzwi ramwari ichi chinhu ichi Chine mugove kuseri kwenguva, vakakomborerwa vanobatirira mushoko raMwari, nekuti kumagumo vachatambidzwa mubayiro wavo wekuteerera. Inzwai vana vaMwari, zuva ranhasi tine musoro wenyaya watinoda kudzidza nezvavo unotiwo are you prepared to answer Wakagadzirira here kupindura mubvunzo uyu? Unokubvunza iwewe kuti wakagadzirira here kupindura. Mbuya, mubvunzo unotiwo, are you prepared to answer? Ngatingotarisa kuti Jesu wauya masikati aya sakadzokera kumba, asi paari kuuya chechi yepaGuruve ine zvinoda kuitwa zvisina kuitwa asi varume varipo. Kana Jesu wobvunza, are you prepared to answer? Yenyu imba haina here kupera sekusapera kweyangu? wakagadzirira here kupindura wakachemera iwe pakrisimasi mari yekutenga mabhiso nemalolipop asi wakambochemeravo here mari yekuzokanda kuno kuchechi kuti imba mwari ipendwe are you prepared to answer wakagadzirira here kuzopindura Zivai vana vaMwari, une mubvunzo unoda kuzopindurwa. Bhuku ramadzimambo okutanga pachapta 10 vhesi ra 1 ndodawo muverengi anoverenga andiverengere musabva pa namadzimambo chapter 10 ndo mharidzo yedu tichachinja tichinda apo neapo but pana madzimambo chapter 10 ndo pane mharidzo yedu Why could in a verse Rawan? Yeah. Yes. Yeah. Sure. Yeah. Mirai babo. Manzwa here verse yaverengwa iyi? Kwai kuna mambokadzi wesheba ndimambo uyu anotonga zvika wakasiya nyika yake kuuya kunyika yevamwe mambo aine mibvunzo but mibvunzo yaakanga anayo haisi yemangamanga mikukutu mibvunzo inorwadza kupindura inoda kuti murume atange asunga bhurugwa asati apindura ndoo yakauya namambokadzi weshebha aine mibvunzo yake kuri solomoni pindura pane pfungwa yangada kune vavakateerera bhaibheri rati iro mambokadzi weshebha chii chaakanzwa wakanzwa mbiri yasolomoni nzwai Bali vhesi yati iyo pamusoro paJehovha imboidzokorodzai ya wesheba mbiri yaSolomoni pamusoro pezita raJehovha akauya kuzomuidza aine mibvunzo mikukutu pane pandiri kuda kumbodzoka Pamberi ya Solomoni, Bhaibheri ratiyo Solomoni wakaita mbiri, but mbiri ya Solomoni yaisava yekurima mapotato kana yekurima madomasi. Mbiri ya Solomoni yaiva pamusoro pezita raJehovha. Inzwai vana vaMwari, dzimwe mbiri dzose tinogona kuita ungaita mbiri yedyere kuchikoro but mbiri iyoyo pamusoro payo pane imwe mbiri inofanira kutsikapo mbiri yezita ramwari mbiri yezita ramwari kune varume vane mbiri kana muri kudzidza zvagolaeti waiva murume wembiri Akaibwa naye kuhondo Golaiti vaiti vanomuona vanotiza waiva murume webii ndiri kutaura zvavarume vane bii kana maingatarisa murume anoi david waiva murume webii but mbiri yadavid yaiva yemagirezi ukamutsvaka david uchimuteverera unonzi pakafa murume wainzi saul saul wakanga amboita udzenga kuna dhavhidhi kuti uende unorwa nemaphilistines kana wanorwa ndoda kuti unodzoka nezvikanda zvepamberi ari kunouraya maphilistines ndokubva auya zvikaenda kupa mwanasikana wangu achinyengedzerwa nasaul David mukutiza kwake mwanasikana wakasara akaroorwa david wodzoka kusango anoudzwa kuri mukadzi wako iwe wawakanga wapuwa nasodananda so wakaroorwa zvikanzi wakaenda kune murume wacho akanomutora kuti ave mukadzi wake Murume akatevera ngoro yamabhiza achidzinganisa ngoro achida mukadzi wake achienda naDavid. Ndiri kutaura zvaDavid. David ndiye uya wepamusoro peimba achiona Bhetishebha achigeza akaurayisa Uriya pamusoro pemukadzi wake. David ndiye uya wakati orwara kuti majenerals ake azoti mambo wafa. haachapararami. Vakatora mhandara vakandoiisa panhowo yaDhavhidhi, mhandara ikamuka iri mhandara. Majenerals akaenda padivi vakati mambo haamuki. Vaiziva Dhavhidhi kuti ane mbiri, asi mbiri yaDhavhidhi yaiva yamadhirezi. Mubvunzo wandinawo unoti yako mbiri ndei? Muno mugurure une mbiri iwe usatarisa pasi usatarisa divi une mbiri iwe but mubvunzo wandinawo ndewekuti yako mbiri iwe ndei yasolomoni yaiva yezita rajehovha ko yako ndei tina madzenga ari pano anoti akakwereta unodzenga nekombi nemutumbi wekombi achijenga munhu waakakwereta anotozikamwa kuti kana wamukweretesa usaverenga kudzoka kwayo une mbiri yeiwe marire nange achibatsira murume unonzi solomoni kwai mbiri yake yakanzwika nashebha yaiva pamusoro pezita rajehovha Mwari redu anenge atibatsira. Simba ratinaro, umhare hwatinahwo tahuisa mukati meshoko raMwari kuti Jesu akurumidze kuuya. Hanzi Nefesi wanga akatakura mibvunzo yaakanga achiuya nayo kuti azobvunza kuda Solomoni, Solomoni apindure. Inzwai vana vaMwari. tiri munyika ine mibvunzo asi mibvunzoi ine chekuita nekunamata kwedu nyika ine mibvunzo tine zvinangwa zviviri zvatinoraramira pano panyika mwari watimutsa nhasi watimutsa kuti tipindure mibvunzo ine nyika chinangwa chekutanga kupindura nyika mibvunzo yose ine chekuita rekunamata kwako iwe uri musavata nemhaka yei uri musavata muri kuere chechi nemhaka yei machechi aiko mazhinji iwe nemhaka yei savata nyika inoda kuziva are you prepared to answer nemhaka yei vauya kuchechi nemugovera sekunge sanje havaindi sekunge frendi havaindi nyika inoda kuziva are you prepared to answer ndiri kune chinamato ichi chamutsa mibvunzo mukati menyika zvino nyika inoda kuziva kuti nemhaka yei munyika umu mune vanopfeka dzinoperera padzinotangira Kune mhaka yei musingadzipfeki? Unogona here kupindura mibvunzo? Saka Mwari une vanhu vaanochengeta kuti vagone kupindura mibvunzo nyika painobvunza. Wauchiziva kuti nhasi nhasi chai chai kune vaperekedzwa kumochari vachisundwa nechingoro kuti vanotsvetwa muimba yechando zvaramba zvekupinda mukati mesaradhi vanga vachida but zvaramba mwari vaita mutsimba kuti panosiyiwa navamwe iwe urarame nemakei mwari vakuchengeta vakurwira vakuyambusa why vari kuda kuti upindure nyika mibvunzo yainayo nyika ine mubvunzo bamunini ine mubvunzo vatete nyika inoda kupindurwa inoda kupindurwa are you prepared to answer zviri kutorehwa nevhesi kana kuti zviri kutorehwa neshoko ramwari ndezvekuti anonzi mukristu kana kuti anonzi musavata munhu ane kutenda kwake pazvigumwe zvake mubvunze turavete anokuudza Tanetseka nevanhu vanoti kana vayaruka kungokura kura bhitani akuda kuroorwa wotonzwa uri hoyo wava pasi pemuti muchareva uya waakunona maka ari pasi pemuti ko wainda sei wakanga asina kugadzirira kupindura mibvunzo doctrine rezvaunotenda ngarive mauri risava kuna mai kana kuna baba Imi vabereki imi, dzidzisai vana venyu kuri nemhaka yei tiri masavata, nemhaka yei tiri makristu, sei tisiko kune vanoita zvemidzimu navashandi, sei takada kutevera Mwari, ndiani Mwari yei? Vana vanofara kumuhwisisa Mwari yei. Ndipo here chechi? Mwari wangatibatsira. Wozi mambo kadzi weshebha nyika inoda kuziva wakauya kuna Solomoni ari kuda kuziva aine mibvunzo. Chinangwa chechipiri tiri tsamba, ndosaka tiri kurarama tiri muno mugwero, tinofanira kuverengwa. Nyika inofanira kuwana chokuverenga. saka haina chimwe chokuverenga inoverenga patiri kuti izive kuri mberi ndekupi kumashure ndekupi rinobvepi zuva rinoitepi nyika inofanira kutiverenga istate patiri izive kuri kana tonamata mwari anonamatwa sei kwai kudii mboyambukirai pavhesi iyo ari mbondiverengera vhesi iyo 2 akorinde chapter 3 vhesi ra 2 mugodzoka yenyuko

imwi kubvira isu zvikai muri mwadzi yakanyorwa vanhu vanofanira kuverenga vakaritarisa isu vana mai chinoi murume chii uye murume yeye anorespektwa sei zvinofanira kuzikamwa nenyika asi averenga patiri ngavatarise patiri vadzidze dambudziko riri patiri pane kuti nyika itarise kwatiri isi taakutarisa kunyika yacho vanenge vatibatsire tinodzidzwa hatidzidzi saka nyika kana takaitarisa hatina chatinodzidza paii Asi nyika kana yakatitarisa ine zvainodzidza kubva kwatiri. Mubvunzo wotiu, nyika painoverenga iri kuwanei pauri? Content iri kubuda mauri iwe ndei? language yako nyika iri kudzidzei mararamiro ako namagariro ako nyika inodzidzei chimiro chemhuri yako nyika iri kudzidzei kamuviro kako kuchechi nyika inodzidzei vamwe vaita zvokukwera sehowa kungokaruka angori tumbudzo wochinya makristu emaevents ndevechechi wakanobhabhatidzwa anongouya kuchechi kana kune eventi akawari kune gurupu rinoimba unouya kana kusina gurupu rinoimba hauyi akanzwa uri kune efot unouya kana kusina efot hauyi akanzwa uri kwawane kembi unouya ndeve maevents Nyika inodzidzei? Kwaimbori tsamba imwe inonyorwa yakanyorwa inofarira kuverengwa. Varenana ngatibatsira vanotiona ngavati vakaritarisa vaswedere padhuze kuti kakurevesa kwenyu ako kanoripota kuti chokwadi kuti kuna jesu tiudzewo pamusoro pajesu wacho unozova vamwe vanhu maitiro avo munyaya dzechikristu ukavatarisa unoti inhema zvokuti kuna jesu unouya inhema chaidzo dai kuna jesu unouya haasaidai iwe unoti iwe mukapinda nyoka muno murova mbira ikapinda munomu erja uri kumashure uku voti chechi chechi nyoka kune unotiza unototi nhema idzi dei iri nyoka chaiyo kamutauriro kavo neaction yavaitora inoripota kuti shuwa kwaita njodzi saka ndikuti makristu ishuwa here kuti mwari ariko ishuwa here kuti jesu unouya nemararamiro achiyaya nyika inoti kudii wabva kuchechi wawakumboko mararamiro aunoita ichokwadi here kuti kuna jesu kana vakakutarisa zvikanzi imimi muri tsamba munofanira kuverengwa saka nyika inofanira kudzidza kubva kwatiri izive kuti kuna mwari e, anofanira kunamatwa handei pana madzimambo tidzoke kuna solomoni nasheba chapter 10 vhesi ra 2 ndopatava kuenda vhesi ra tushuwa
ya
nemakamera ya
ya nezvibwe zvinokosha ya yes sure manzwa here elder kwai mambokadzi weshebha waiva nevanhu vazhinji zhinji ane matombo anokosha waiva nezvipo kuri kana solomoni agona kupindura mibvunzo zvipo chinosiya hakuriko here iyi chechi inotinetsa kuvaka uri perei ndainzwa uri ndeyani ndeyakuna 2000 yatiremera yatinetsa kuti pere nyika iri prepared kutibatsira kuti nyika ipere chechiyoyi but problem pane mibvunzo inoda kutanga yapindurwa muri kuti imba iyi ndeyamwari muri kuvakira mwari puruvai tipuruvirei kuti imba ndeyamwari kana mangopuruvha chete zvipo tinosiya Mambokadzi weShebha ari kuuya kuna Soromoni achitova navamwe vanhu vazhinji zhinji kuti handeiko kana vagona kupindura mibvunzo zvipo vanozviwana. Inzwai, kana muchida kurarama muchechi muri gwenga, konewai kubvunza mibvunzo ine chekuita nekunamata. kutaura nemi vasikana pane mibvunzo mikukutu mwari ari kuti kudii pamusoro pemereji pindura ndozvandotoreva kwamuri vakomana mubvunzo uri kuti iwe unobva kunyika tiri kuda kupai zvipo chochi kwenyu ipere imbotiudzai kuti mwari nemereji vanomboti kudii saka nyika ine yakakutarisa so iwe uchitaura hako izvozvo kuti kune one anodiwa wetime push kozoita umwe one anodiwa waunenge uri serious naye kozoita umwe one weairtime nyika yakatarisa uchiita izvozvo ndiri kureva kwamuri elda nyika iri kundiyozvipoti nazvo Asi pane mibvunzo mikukutu inofanira kutanga yapindurwa. Zvikai mambokadzi ari kusvika kuna Solomoni aine mibvunzo mikukutu ine chekuita nezvekunamata. Kwai kune ine vhesi, iverengei vhesi rachu. vhesi ra 2 nevanhu vazhinji namakamera zvinonhuwira nendarama ya shuwa akati asvika kuna solomoni zvaiva mumwoyo make pazasi vhesi ra 3 ya ndopada zvikai solomoni wakagara pasi akanishepa mubvunzo number one taura solomoni akapindura shepa akagutsurira number two taura zvikai mibvunzo yese Solomoni wakapindura akapedza, inzwai vana vaMwari, nyika inoda kuziva kuti vakafa vari kupindura. Nyika inoda kuziva kuti iro sabata sei uchiti mugovera pindura. Nyika inoda kuziva kuti kubhabhatidzwa kuita sei pindura. inoda kuziva kuti jesu wamunoti unouya unouya kuzotsvakei ivo vakafa vachiinda kudenga ndizvo here kuti vari kudenga pindura zvikai solomoni wakatema mibvunzo yose akaipedza unotonzwa tiri pakembi aunoti magweta echechi achivhunzumudza ruoko kuvhunza kuti asi dzitori shuwa here kuti vakafa vachamuka wobvunza kuti baba ava ndevekupi ava uko ndierida vekuchechi yeku une basa rekuita iwewe kudzidza shoko ramwari kutsvaka zvimeso zvese zvekutenda zvive mukati mepfungwa nehana yako utevere mwari waunoziva unoziva chinhu chinonetsa nechekuti munhu unoshinga kubudisa 20 dollars achienda kuabc kunotenga bhaibheri ne20 dollars odzoka naro kumba bhaibheri ratengwa ne20 dollars ouya oisa mubhedhi woturika pachipikiri womirira sabata kana yasvika wohakanura bhegi rake wouya kuchechi bhaibheri richingowamba oudzwana anoparidza kuti vhurai pana john ndopaanovhura chivhurai pana babasa ndopaanovhura mari dziyapera wovhara wodzosera mubhegi wonoisa pachipikiri kumba bhaibheri rake nderake rinodoziva kuti rikanzwa mafingerprint kuti ndabatwa iro bhaibheri rinoti inhema nhasi savati hapana pamwe parinobatwa kunze kwekubatwa richiendwa naro kuchechi nokudzoka kwaona mavhesi achinyorwa kuchechi unonoti kumba kune basa nhasi kondofiwa nokuverenga Ezvo mavhese ekungobayira muBhaibheri neekukempi angorimo hakuna akamaverenga asi akanyorwa. Nyika ine mubvunzo. Zvino uchaipindura sei? Uchirarama uchidaro. Kana ndiwe 20 dollars yako wakaindisirei kuABC? Wakaregere kutenga hako makabheji vana wakasevesa. tiri vekudzidza shoko ramwari toriziva torinzwa chimwe chinonetsa mukati mechechi chinereti igozhe kufamba kwayo ireme kutungamirira imhaka yekuti yakazara vanhu vasingaverenge shoko racho saka hanzwisisi kukosha kweshoko wakawandira kumari saka anohwisa kukosha kwemari kudarika kukosha kweshoko racho yopaya pamodoti hatiitei timbotenderedzani vamama dikoni tendererai mutore zvipo tigonewo kuti tipese pasarapa iye unoona kukosha kwemari haavoni kukosha kweshoko kana kukosha kwamwari because haaverenge shoko racho Ndiri kutaura nevana vaMwari vanofanira kudzidza shoko raMwari kuti varinzwe. Tinotenda naSolomoni. Kwaye Solomoni mibvunzo yese wakagona kupindura mibvunzo yese wakaipindura pazasi pakaikudii Verse 4. Yeah. Yes. Yeah. Sure. Yeah. Apa ndo pandoda. Maimvwa here vhesi zvikaimambo kadzi Sheba wakati avona kungwara kwaSolomoni. Kungwara kwaSolomoni kwaiva papi? Pakuziva zvaanotenda. Kuna vanhu vanotenda zvavasingazivi. Unotenda asi haazivi zvaanotenda zvacho. uyu solomoni uyu waiziva zvaanotenda solomoni nhamo yedu namwari chaita kuti mwari aireza kunge haasi mwari webipi imhaka yekuti vanomunamata havazivi zvavanotenda indaika kuna naabrahamu vaiziva zvavanotenda kuti mwari waita sei naabrahamu haburimo here chechi ndiri kutaura zvevarume vainamata mwari watinonamata but vachiziva zvavanotenda tarisa kuti mwari wakashanda navo sei sei mwari anyerere kumba kwenyu mubvunzo kuti kumba kwenyu imwi mwari anyerere nemhaka yei mwari waitaura zuro akanyarara kumba kwenyu hatizivi zvatinotenda asi tinotenda hedu asi hatizivi zvatinotenda andiri kunetseka nevakomana vana silas kwai vana silas vakasungwa ndokubva vandokandwa mukati mejeri jeri riya ndokubva ralokwa zvekumeka shuwa kuti hakuda unobuda vakomana vana silas bhaibheri rinoti vakangotsemura nziyo vakaimba nekuimba nyika yakadengenyeka yakadavira ikabvuma masoo ejere akavhurika ega vakomana vaimba inzwai vana vamwari vhangeri razuro ndoora nhasi ndiro simba raraiva naro ringo rinaro but problem ndevakaritakura nhasi ndosaka dingindira rati where are they varipi vanogona kumira sana silas vari kupi vanogona kumira sana peter vari kupi varipi where are they ndiri kuda nehama yangu kuti udzoke mushoko ramwari nekurevesa nekuperera mboita izvozvo unoziva zvimwe zvinotinetsa zvatisveta simba uye zvatipedza mweya wekunamata inyaya yekudziganisa ikonomi kurashika kuziva jesu munhu anoenda zvekuenda zvekushayiwa nguva zvekuti anotoenda pafoni kuri fanai henyu kunamata ndichiri bhizi pane kufonera vari kukiya kiya kuti fanai kukiya kiya ndiri kunamata anoti vanonamata fanai kunamata unoziva chaunorashika amai yangu mutsimba waunoita nekutsvaka mari uyu Dai waiziva kuti Jesu unoiwana zviri nyore, waisazvinetsa nemutsimba uyoyo. Unoziva musi uya paidiwa mutero wekunobhadhara kuna kuna Kesari, Jesu unongori kuvadzidzi vake, torai chirauro, mhanyai kurwizi, zvikaendai munobata hove Ndona azizaide kwenya musoro patichabata hove tigonotengesa Jesu oti yamatanga kubata iyoyo vhurai muromo mutore mari ndokamuwaniro kemari kajesu zvino yazviti jesu ndo zvaanoti zvinoita ane nharo nezvine nharo inzwai vatete Kutenda nekudavira muna Jesu kunogadzirisa ikonomi yanenge nyika kumba kwenyu nekuti Jesu une simba razvo. Munomurangarira here riya zuva hove dzaiva mbiri nezvingwa zvishanu paiva nevarume 5000 varume ava vakadzi vaisaverengwa nevana saka vakadzi ava vajudha saka umwe neumwe waiva nemukadzi wake one kurwa nevakadzi vaivawo 5000 saka pane vanhu 10000 vabereki kozoti vana vakakwana hove mbiri nezvingwa zvishanu jesu unodzikamisa zvinotiraramisa kuti usamhanya kupera dzikama uyu munhu wangu kawo ani makamuona mukadzi uya ichirikadzi yepazirafati kuti yaya nedonwe remafuta netsama yeupfu chaifamba inguva asi donhwera rakamira nguva ichifamba achidya achiguta mudonho iroro ndiri kuti vene vanomira nekugara pamakumbo ajesu vachanakirwa nebipi rajesu mukurarama kwavo zvimwe zvichaitika muupenyu hwavo havangazvihwisisi vanhu vakatitsanangurai vagotadza kutsanangura nekamuitikiro kazo vachinakirwa najesu wacho varume jesu watinonamata ndijesu unonaka ndosaka muimbi werwiyo akaruimba rwiya achitiye guu

haana kubva haana kuzungunuka wakamira pakudavira nekutenda muna mwari mwari akati zvawaita izvi ndinouya ndose muupenyu hwako zvikai isaki akatarisa mwari achidhila naabrahamu akati mwari ndomuda uyu akabatirira kwaari achinamata waiti mwari waabrahamu nokuti wakaona bipi ramwari kuna abrahamu Svika Isaac Abraham aenda, wakasara akagara pachitsidzo nekuti wakanga adzidza pana baba vake. Jacob wakazviona Mwari wodhila naIsaac akati kana ariwo maitiro aMwari aya pano ndo pandogara. Ndiri kuti baba vana vakakutarisai muri tsamba imwe vari kudzidzei pamusoro pamwari wamunonamata ndezvipi zvinobatika roza vana vatoenda kuchechi nokuti anzi ukasaita hauri zvima nheru abrahama aisadaro waitendera vana vake kuti vaone mwari achiita kuna abrahama vana vakatarisa voti kana zvirizvo zvinoitwa namwari izvi ini ndazvida ndiri kuti vana ndezvipiwo zvavakaona mwari achidhila nemi muupenyu Ibim. Mtaura nini? Ibim. Because mukarwara kai munonzvenga muchiinda pasi pemuti pane mureza kunopiwa mvura namatombo saka vana vari kutoziva kuti mai pavakarwara vakanosunungurwa nemvura namatombo havana kuona bipi reruoko rwamwari kwenyu vana venyu vakadzidzei vakakutarisai pamusoro pamwari wavari kunamata unoziva pane dzimwe nguva dzatonetseka navana chii vana vamazuva ano vana vamazuva ano izvo vabereki vamazuva ano problem ndevari kutungamirira munyaya dzekunamata saka vana havana chavanoona mumbaririma chete utsi chinodzidzwa hapana memuchigwirana dhora wazotengerei madomasi ndaida kutenga masokisi angu hausi kuona masokisi aya dhora saka vana vanongoti a vakomana kana zvirizo zviri mwari watonamata izvi ka izvi vaya vakomana veprosperity avo kana votaura kuti ingouya neutenge chidhina zvapera mwana unotoregani bonotira zidhina bhozi kumba wako mwari wedu watovinga uko uri kuita kuti mai nababa vanetsandirana nedhora Kwai Solomoni wakavhetwa mibvunzo yose ine chekuita nebhuku riri bhaibheri akapasa zvikai namambokadzi weshebha hazvina kukwana handei kumba ari kumba wakanotarisa varanda akagutsurira akatarisa mukadzi wasolomoni wakapfekei wakasungei mumusoro anei mutsoka akagutsurira ndiri kuti baba kana taikaenda kumba kuno kuvhetai tiina shebha ungasiya zvipo here mabatiro amunoita mhuri yenyu mabatiro amunoita mudzimai wenyu shebha angasiya zvipo iyi ndiri kutaura naamai mabatiro amunoita murume wenyu hembe dzemurume ke yamunayo kumurume wenyu nekuhembe dzake mambokadzi weshebha angasiya zvipo iyi wekuti trouse rino ainwa mai vachitaura zvelatest yemustreet pfungwa dzipo patrouse rababa zvekuti rinopesira panopera mwedzi rava nemitanda inoparadzana kudai kuita kunge rod dzepambudzi a kuti imweni njauko imweni njauko imweni njauko iri mipono iri pagumbo wani kungoita kuti zvindibve havanei nazvo zvikai solomoni wakashandirwa kumpa akagutsuroira akatenda kuti iye ameni aona zvaanga zviripo saka wakanotarisa navaranda akatarisa navadii nemhaka yenguva rega nemhanye ndinde apa kwanzi wakazotosvika pachikwiriso chokuinda kuimba yajehovha mapanzwawo ndapada pachipiriso chekuenda muimba yajehovha ndova paakaenda bhaibheri rikati wakapera mweya wakafenda achiona dhizaini kamuvakirwo kamugadzirirwo kakakaitwepo haana kupinda mukati kuti aone mabhaluni aya haana kupinda mukati kuti aone dheko waakangoinda pamukova akangoona pamukova akafenda kudei akapinda mukati zvinovakirwa mwari navamwe muripo here vana baba iwe unoti unofunga kuti ungashinyanya ushanya kupi kumba kwokuti ukashanya unosvika uchingondowadzirwa saka kwechiva taipapo ndepaunonovata pamubhedha unonyaushanya kupi unoziva nature yechechi yenyu inoudza mwari zvokuita ndoindepi mwari paanoti kwaidza kuvanhu iko zvino vavungana akafunga kuinda munoti unoindepi mubvunzo oza ndainakirwa nebhuku raexodus ngati mwana unoda kuita seiko bhuku raexodus chapter 25 mwari ari kuti kuna moses ngavandiitire nzvimbo tsvene muripo here chechi vanoverenga ngavandiitire nzvimbo tsvene kwai kuti ndigare pakati pavo ari kurevei mwari zvaari kureva ndezvekuti vakasavaka handiuyi zvikaita nzvimbo tsvene dai tine nguva tambori pasta imbotsanangurai nyaya yeutsvene chinhu kuti chii chitsvene chine chamboita sei utsvene huri kureva completeness kuperera kana musati mapedza inzwi reutsvene harishandi itai tipere ukavhara sohani ukatarisa woshaiwa pokupomera wovhara iyi woshaiwa pokupomera wovhura yese woshaiwa ndochinhu chitsvene zvika izvi ndo zvinoita ndigare pakati penyu muripo here chechi munoziva ana amai so zviri nani kugara namwari tine baravara pakugara tega tine madredzi zvitori nani izvozvo ndiri kutaura nemi vana baba chitori nani kuuya kuchechi nezvimabhachi zvewekisutu pane kuuya namasutu aya asi musina mwari hazvina zvinobetsera izvi mari dzataitenga nadzo mabhachi nematai dai taiviya nadzo chechi yapera iyi mwari yave pakati pedu zvaita zvakanaka pane pamba tinonetseka tinoita munamato tichinamatira vanorwara prayer band tinoita nekugomera nekurevesa asi vanhu vanodzokera vachingorwara kuvana pita vainamata vachipora zvakuita sei mwari anoti itai nzvimbo yangu kuti ive tsvene ndigare pakati penyu simba resadza harirapi chinorapa ndimwari pakati pedu saka mubvunzo unotipa chete pano aripo here mwari wacho kana iungano yakafumuka ndiri kutaura nemi unoziva zvakanakira zvekuti ukapedza kudenha unoinda pamunozofunga kuti haa asi hatinonge matombo indainda kare hadigari kuno asi unotoreva nechekuti bhaibheri ratiri kumwe kwese uku paitarisa tafura mambokadzi weshebha simba raivamo achiona tafura okay okay correct oenda kuvaranda okay correct but paakaenda pamukova wechechi zvikai wakafenda pane nyaya ndepana mwari watinonamata muri kumutorawo sei uyu mwari uyu une value ipi mukati meupenyu hwenyini unoziva kuda kuziva value yechinhu unogona kutarisa kuti chinhu chachona chakaputirwa nei hazvinetsi kuziva kuti kumba kana mai vagadzira chikafu kuti ungoziva kuti nhasi nhasi machikichoro hazvikonetsi izvi unotarisa ndiro dzakavharana nekamuseterwo ketafura yacho wonoziva nhasi kuri right kana uri mufusha havaiti izvi zvega zvakapoteredza uye zvega zvakaputira zvinoripota kuti mukati mune nyaya umu pano handioneki kusvikira tapedzerana taziva zviri mukati umu Hakuna keke rinotoregwa bepa rekaki kuti riputigwe putigwe riputira keke nebepa rekaki. Hakuna zvakadaro. Hakuna. Chakaputira chinoripota kuti iri ikeke. Usatinyepe. Saka imba inonakirwa mwari yacho kakugadzirirwo kacho kanoripota vhalyu yamwari wacho ndakaitarisa kudai nditoona vhadu yamwari ari kunamata norema zvakadii mwari wedu at least pandasvika pano ndafara ndichiona imba iyi ya almost mwari akuitirei zvakanaka vakaisa maoko avo komborerwai namwari hamuna kurasa hamuna kupambadza asi pedzisai hamuri kuerechechi kwaide vhesi riri kudarika wangu neko jesu achinzwa nasatani kuti shandurai matombo aya aite chingwa mhinduro yajesu inoti kwakanyorwa kuchinzi munhu angararami nechingwa bedzi asina mashoko zvikanzi ese kwete mamwe ese saka chinhu chinoda kuitwa mukuperera ee maenda mava pedyo nekupedza asi kuva pedyo nekupedza hakusi kupedza pedzai bcause mwari akati vakapedza uyai kuno imunosara ino pedzai almost mubairo wenyu munomuwana kuna mwari mwari hanyengedzeri haasi munhu haazheredzeri unokupai mubairo wenyu vese vanoisa simba ravo mwari uchavabhadhara Saka kwai pamukova apo pava design yakanga iripo. Number two, ini ndinotofungawo kuti mambokadzi weshebha paakasvika pachikwiriso ndoona sokuti unenge akakotama akatarisa tsoka dzasolomoni dzokupinda nokubuda muchechi macho kuti nzira yakapfumbwa zvakadii inopinda nekubuda muchechi saka chakaita kuti afende ndechekuona kuti matsimba akawandisa munhu anoita kunge nguva dzese ari kuuya muchechi achinamata achidzokera achinamata achidzokera habvi pakunamata ndomana vatirwa mwari nhai isi tinongonamata kamwe pavhiki but tarisai matsimba asolomoni haasi ekamwana munomunamata sei imi imi munomunamata sei hau ofe vamwe tikatobuda ipapapa pamunamato kupedzisira unobva atovhara nyaya dzekunamata wobirira sabata rinouya munamato wake hwani wekumba ndewesadza imwe yese yakamirirwa sabata rinouya hapana kunamatwa kwamwari pakati pevhiki usafunga kuti chechi inopenga inoi enda unobata number one chidzidzo chebhaibheri unochiona chakadzima sabata masikati vanorevei tadzokera kumba chidzidzo chedu chebhaibheri chibatei nevana vedu vagara pasi toenda pasabata masikati pakaisande toenda pasande mande kunosvikira vhiki yapera touya kuno tiri vanhu vakaibva neshoko ramwari kugadzigwa mwoyo yedu kuti ine mwari unoziva kana uri mupishi so une uchitova muranda mutorwa pazvinhu zvamwari ndosaka kuti ukangouya muno muchechi unoneta neta ndofunga ini kuti pasta kuti deni papurani yemachechi edu paigona kuiswa imwe rumu inovakwa kana kuti ari maviri yevakadzi ye, ye, ye, nevarume zviri kuita pachipatara towadhi yevarume newadhi yevakadzi moiswa mubhedha imomo moita announcement kuti vane vonzwa hope vakadzi motarisa pakai female mondovata varume mondotarisa pakai male tisasangana kuti vamwe vakutovata imomo vamwe vakaterera sho zogara zvangorongeka vauya kuzovata mongonanga kufemale waji varume monanga kumale vauya kuzonamata togara muno chinamata handaa kuti musavati pedzisa henyu hope dzenyu tiinde mberi orit rikaita sepavhesi inotevera saka pfungwa iyi vana vamwari number one gadzirai chechi number two farirai chechi yacho uyai kuzonamata kuchechi nguva dzese kwete nesabata hazvisungirwi munhu pakati pevhiki kuti uye kuno kuchechi uzotaura namwari right ndaakuda kundopedza nemhaka yenguva yedu mwari vatitire zvakanaka tadasvika pavhesi 5 handiti right saka ndaatine pfungwa idzo kuti inzwai vana vamwari pane chimwe chinhu chiri pachechi yamwari chatinofanira kuziva number one mukanodzidza iyi pamukadzi wakanga achinzi hana ida munobvunza hana hana anokuudzai kuti ndainetseka ini ndisina mwana asi pandakaenda kuchechi ndikanochema ndiri muchechi ndichemera mwari mwari wakapindurwa hana wakapindurwa ari mukati mechechi hana akaita mwana waiva pachechi mukangarisa muchirema chiya ichi chekubhuku ramabasa chakasangana napeter chaiva pachechi wakanga asingagoni kufamba kubva mukuberekwa wakaporeserwa pachechi saka chechi haingori imba iri ordinary imba iri ordained imba inoyera imba yekuti vese vane nhunha dzavo vakataura namwari mwari ari pedyo kuvanzwa nzwai vana vamwari Zvarema uri kumba, zvarema uri kwauri, uya kuchechi yaMwari unamate. Pinda muchechi, vhara dho, namata, taura naMwari. Yes, Mwari vanonzwa uri kumba, asiwo kuchechi yaMwari pane chimwe chiri special pamusoro payo nokuti yakakumikidzwa mukati memaoko aMwari. saka inofanira kuremekedzwa inofanira kukudzwa mwari vadiitire zvakanaka tatiri kuenda pana romans chapter 1 verse 21 inoti vaiziva mwari asi havana kumukudza samwari dambudziko ravo nderekuti ndimwari wavanonamata asi ukacherechedza paanonamatirwa pacho kuti uri ndimwari zvinoramba ukatarisa bhaibheri rake akaribata bhaibheri iroro harina genesis harina makavha ekunze genesi washaikwa horairi zvawashaiwa hako genesis vachiita hako zvakazarurwa wori genesi hapana zvakazarurwa hapana ndo bhaibheri rekuchechi iroro vaiziva mwari asi havana kumukudza samwari mwari ngaatibatsire tive vanhu vanoremekedza mwari iye unotochema kuna hagai kuti imimi dambudziko renyu imba yangu iyo dzenyu dzimba dzakanaka asi yangu mairega iri dongo chino idongo chii dongo imba yakatamwa saka vhesi iri kutotiyo chechi yenyu kana riri dongo mweya wamwari wakatama chirimo mazizi ndosaka minamato yedu yatinonamata isina kwainoinda isina batsiro isina punduso isina chainounza imhaka yekuti imba yamwari yakaregwa riri dongo varipo vanoti mwari ndibatsirei ndoda kumira nemi ndiise ruoko rwangu imba yenyu igadzirwe ivakwe ipere ipendwe mataros aiswe zvese zviitwe zvipere mwari ndoda kuisa maoko angu ndoda kuisa fuma yangu kuimba yenyu ndipei simba bvisai mweya wekukara zvenyika ino kuti ndizadzise zvido zvenyu vakadaro simukai ndoda kunamata ndokumira pasta ndichakunetsai uyaiwo kuno mberi munamatire vana vamwari vanoda kuzvipa kuna mwari vanoti mwari bheju ndiripo mubvunzo wati wee adzei vanoti ndiri pano ini imba yamwari haingarambi yakadai mumazuva angu mumazuva angu imba iyi inofara kupedwa mumazuva angu imba iyi inofara kuiswa matiles vakadaro hatitauri zvemari yakawanda hatitauri zvemari shoma tiri kuti vanoti mumazuva angu mwari mumazuva angu pane chinofanira kuitika simukai tinamati vamwe vanogona kudaro vaine makumbo anorwadza unongosumudza ako ruoko ugere ipapo vanoti mazuva angu mwari mumazuva angu pane zvinofanira kuitwa pane zvinofanira kuitwa pasta inguva yenyu